hina van'wanyana hi chumela vhangeli na le munyameni a hi kheti ku hi le kwini a hi na ku hlawula ni loko u nga se swi twisisa ku xikwembu xi tirhisa ku yini ku calling yi tirhisa ku yini calling yi ku lava kwalaho nga le xikarhi ka vanhu swi fika swa ku khongela u khongela xikarhi ka vanhu hi leswi calling yi tirhisaka xiswona n'wana le kaya u vitaniwile lexi nga sala i ku tiva laha u nga vitaneriwa kona vanhu hinkwavo lava nga kona emisaveni xikwembu xi va vitanile lexi nga sala i ku tiva ku va vitaneriwe ku ta tirha yini endlweni ya xikwembu a hi hinkwavo va nga vitaneriwa ku ta chumayela a hi hinkwavo va nga vitaneriwa ku ta va vafundhisi a hi hinkwavo va nga vitaneriwa ku ta va ti-worshipara a hi hinkwavo va nga vitaneriwa ku ta va ti-intercessor Kambe hinkwavo vanhu va vitaniwile ku ta hanya vutomi bya bya bya bya bya Kreste hi marito man'wanyana loko ze u va mukreste ku na phati leyi u nga ta yi tlanga mi nga languti kokwani loyi nga tshama laha khoneni laha mukhegulanyana luya onge a nga participate every Sunday mara tshama a ri kona Xikwembu xa chika xi chikela henhla ka vona va lava ku va lava ku tano Xikwembu xa chika xi vulavula xi languta timbilu ta vona. Ku na vanhu lava ku a va chumayeli a va yimbeleli a va le ka khwayere mara hi vukoho bya voho xikwembu xi operate ntseni ka kereke xikwembu xa tirha vazalwana sungula ku lava ku xikwembu xi ku vitanele kwini lexi ni lavaka ku hundzisa ku xi hundzisa ka lowu nkarhi i ku vhangeli yi olove ngopfu mara sathane i yi endle yi vonakala onge yi complicated and evhangeli is very very very easy mara sathani xi yi endle yi yi twala onge ya tika yi twala onge swa tika ku famba ndzeni ka vhangeli hi ku hi khomiwe hi matimba ya xidyoho ene matimba ya xidyoho loko ma ze ma overpower i matimba ya xikwembu ehenhla ka wena lexi xin'wana na xin'wana u nga ta xi endla ku ta vonakala vudyoho endzeni ka xona xin'wana na xin'wana u nga ta xi endla u ta teka direction leyi kalaka yi nga ri yona because matimba ya xidyoho ma le henhla ka wena u muhluri wena ene u muhlurisisi mhaka nkulu i swilo swinharhu leswi faneleke u swi endla njhe lava i kereke leyi u nga ta hlangana na vazalwana kona ku u kota ku kula emoyeni loko u tshamile u hlaya bibele ivi u khongela swilo leswinharhu swi ta ku pfuna ka tinkingha hinkwato leti u nga na tona u khongela u xi tshemba xikwembu yena kerekeni hlaya bible khongela go to church read the bible pray go to church read the bible pray swilo leswinharhu ngopfungopfu la ka pray ka xikhongelo laha loko u kota ku breaka down ku u hetelela u va na alamu leyi nga ta va i vhikini u yi seta yi ku tsundzuxa swa ku u khongela hi nkarhi wa so na nkarhi wa so na nkarhi wa so hambiloko u khongela ka nharhu hi siku vhiki leri a leri taka u ta va u nga ha tsundzuxi alamu miri wa wena system ya wena ta va se ku byela your spiritual connection yi ta va se ku byela leswaku now is the time to pray sweswi nkarhi wa ku khongela vazalani xikwembu xi koxa hanya loko yo lakiya hi ku fakaza hi ti-testimony ku xikwembu xi hi endlele yini ku hi vone masingita ya njhani evuton'wini ku ngo ze ri xana ra mundzuku leswi ku nga vusiku leswi hosi a yi mi endli kahle ni kombela ku mi tsundzuxa leswaku ku na xikwembu tilweni ku na xikwembu kaya tilweni subscribe hala ka youtube ku na tivhidiyo tin'wani ta ku tala ngopfu leti u nga ta tikuma ti nga ta ku pfuna ni fake tivhidiyo ta ku hambanahambana laya ti nga mi pfuna hi swin'wana na swin'wanyani swa vutomi hi fambaka hi hlangana na swo swi hi ba hi nga swi twisisi ku swi hi ba hikokwalaho ka yini ku onhe mani swi ta hi pfuna ku va ni ya subscriber la ka YouTube hi kuma tivhidiyo tin'wanyana hosi a yi mi endli kahle na vusiku bya namuntlha ni khongela ku xikwembu xi mi pfula matihlo mi kota ku swi twisisa ku ku va ma ha hanya a swi bohi ku lova tintswalo ku va wa ha hanya i tintswalo ku hanya a swi bohi swi boha ku fa. marito lani la ku vula ku tiva ku xikwembu xa hanya makungu ya wena hinkwawo ma yandla le mavokweni ya kreste yesu ku u ta kota ku hanya vutomi bya ku rhula loko va xaniseka masayiti hinkwawo wena u sala u pepini hi ku finengetiwile hi timpapa ta kreste yesu xikwembu a xi mi endli kahle na madyambu lama halleluya